i mixo lowunene evitweni ra matimba ra yesu kreste wa nazareta loyi a vulavulaka i sithole ni ponisiwile na yi rhandza hosi namuntlha ni mixo ni tela ku ta ni ta lapha i mphefemulo ni ta ni ta lapha moya wa vanhu lava va kanganyisekeke hi swiyimo evuton'wini vanhu lava swi nga famba swi tika endleleni loko va ti languta evutomi bya vona va vona onge a swi nga fanelanga va hanya vutomi lebyi va byi hanyaka van'wanyana va tiba hikokwalaho ka ti-situation leti va nga hlangana na tona evuton'wini va tikuma va nga swi twisisi ku va fike njhani lava nga kona namuntlha na mixo ni tela ku ta ni ta vulavula na wena hi buku ya vakorinto second corinthians chapter 5 verse 17 buku ya vakorinto wa vumbirhi chapter 5 ya hi ya dyondza verse 17 yi vula marito lamawani yi ri loko munhu a ponisiwa i va xivumbiwa lexintshwa ene leswi swa khale hinkwaswo swa hundza ku ta ku ta sungula leswintshwa when a man finds salvation all the old things passes and that particular person becomes a new creature ni lava ku enela ni ya vulavula na wena hi hinkwaswo leswi nga hundza evuton'wini tsundzukaku ku na nkarhi lowu swilo swi fambaka swi tika endleleni u twa onge xikwembu xi loko fularhela kasi xikwembu xi va xi ri ku endleni ka ndlela leswaku u ya fikelela laha xi ku lavaka kona eminkarhini ya ku tala xikwembu loko xi fikile xi lava ku tirhisa munhu xikwembu xi rhanga hi ku ku prepare before xi ya ku veka eka platform hina hi rhanga hi lava ku hi lava ku hatla hi vonakala xikwembu xi nga se vula ku a swi vonakala hi laha hi fambaka hi ya hi ya languta eku hambana ka marriage na wedding laha hi fambaka hi ya hi ya languta evukati na celebration loko hi ya hi ya languta emarriage na na na wedding vanhu vo tala va loko va vona vanhu se va ri laya ka wedding va ri karhi va ambale tigown leti mhani a ambale gown yo basa papa a ambale sudi va ri karhi layana ku biwa mikulungwana va twa onge swi sungule kokwalahaya a swi sunguli kona laya se ku yiwa ka celebration ya vukati vukati byi suka se byi endlekile la yaki yaki ya celebratiwa ku e vukati byi endliwini vukati i yini na vukati hi la ka ku se ku hlangana mindyangu yimbirhi va pfumelelana va va se va hakelini hinkwaswo ku lovelaniwini hinkwaswo swi hetsekile la ya va ya ka celebration ya ku hi rhandzanile hi swi vonile mindyangu yimbirhi yi hlanganile va hi pfumelela va hi nyika ti-blessing va hi katekisa ku famba ni mi ya anka ndyangu hi ku rhula swi fana na le hosini loko u tsutsuma u ze u kuma kreste ku na nkarhi la swi nga ta famba swi tika koho loko swi tika u nga vutisi xikwembu u ku why swi ri karhi swi tika kambe lexi faneleke u xi endla i ku xikwembu ni pfuni ni kota ku hundza ni hundza la xikwembu ni pfuni famba na mina la swi ri karhi swi tika hi ku loko swi ri karhi swi tika mindzhwalo lowu nga yi rhwala namuntlha wehe ku na lava faneleke va pfuneka hi yo lembe leri taka kumbe malembe lama taka hi yona mhaka xikwembu xi ku leswiya swa tolo swi ku dyondzisa ku la u yaka ko u ya ku fika u kuma u va na matimba a wu ri na na vulavula hi vanhu lava va vilelaka na va vilelaka namuntlha hi timhaka ta vukati bya vona lebyi byi nga hundza va vilelaka hi timhaka ta ti-relationship letiya ta vona va nga huma eka tona van'wani va xanisekini va hlukumezeka ka ti-relationship to toleto eku xanisekeni ka vona loko se va humile eka tona va tlhela va tisola va ku why ni humile eka manimani hi ku laya a swi yantswa a swi fanele ka relationship leyi ni nga ka yona a wu ri ni ku byela n'wana wa le kaya leswiya swa tolo a wu fanele u hundza ka swona a swi ku dyondzisa swin'wanyana it was good and perfect ka nkarhi lowu a wu ri ka wona but namuntlha u le ka siku rin'wanyana u le ti-challenge ta nyuwani leti nga ta ku dyondzisa ku va u ya mahlweni a wu ri ni ku tsundzuxa ku endzhaku u nga ha languti kona ngopfu hinkwaswo leswi nga endleka ndzhaku a swi ve history kumbe a swi ve reference ya vutomi bya wena mara sungula ku vana u builda leswintshwa leswi nga ta ku yisa mahlweni ku ya ya tiya mahlweni reason ya ku u nga fanga le ndzhaku a wu ri ku dyondzeni loko a ku nga ri timhaka ta ku dyondza le ndzhaku a wu fanele u fe koho but because of a swi ku dlayanga a swi ri ku ku dyondziseni what does not kills you but it makes you strong leswi nga ku dlayeki swi ku endla u va na matimba ya ku kota ku tiya u ya emahlweni a wu ri na na na vulavula hi vanhu lava na namuntlha va ha ri lelaka va papa n'wana a ku papa n'wana i papa n'wana always loko va fona i papa n'wana i papa n'wana i papa n'wana mara i ku siye na n'wana a hambana na wena a wu swi lavi ku humela ku hundzela mahlweni na ku na vavanuna va lavaka vavasati va ku fana na wena leswi u nga lulamisa swo a wu nga n'wi lulamelanga papa wa n'wana loyi u vulavulaka hi yena ku ze mi hambanini it's because of you were meant to be together but ku na munhu loyi a nga yima a lavaka ku ku teka ku na munhu loyi lavaka ku ku teka a ku veka endzeni ka bawulo yo kufumela ku na munhu loyi lavaka ku ku teka a ku treat-a tanihi khwini leyi u nga yona problem yo wa ha khomeleka leswa swa tolo i papa n'wana loko a ri papa n'wana why u nga ri na yena namuntlha na papa n'wana lowu vulavulaka hi yehe i na vana va yi five ehandle wa wena wa vusikisi and i ti-first born hinkwako la nga famba kona i player munhu yaloye but problem i ku u feyila ku twisisa ku leswi ya swa tolo a wu ri ku dyondzeni yana mahlweni u aplaya u pfula minyangwa yin'wanyana ya ti-distinction letintshwa evuton'wini ku va ni xikwembu xi ta kota ku ku veka ka level lexi ku lavaka ka yona buku ya vakorinto yi ri loko u ponisiwa u nghena ka kreste u va xivumbiwa lexintshwa hinkwaswo swa khale swa hundza rivala hinkwaswo leswi swi nga hundza leswi swi nga hundza ni rhandza timhaka ta ku leswi nga ku bisa swa ku sunguleni swi ku nyike lesson a swi endleki u ndlhula eka xiyimo xa ku tika u nga dyondzi nchumu la u va ka u hundze koho swi va swi tikini xi koho lexi a wu ri ku xi dyondzeni n'wana le kaya leswiya swi nga hundza a swi vi lesson ya ku va ni to embetter your life in the future yantsisa vutomi bya wena emahlweni lawa yaka kona hi ku rhefera ka leswi swa le ndzhaku lava kalaka va nga biwanga hi vutomi endzhaku va ha kolota ku va swi va ba ku vanhu va ta dyondza we se swi nga ku ba u graduatini leswi nga sala i ku u teka graduate u teka experience leyi u nga yi kuma eka leswiya swa tolo u ta u ta builda empire leyintshwa obviously loko se u ri na foundation ya ku swi ku bini tolo u nge pfumeli swi ku bana namuntlha that hi la se ku fikela ka manjheni ku endla ti-decision you know power of decision making yi ta hi ku wehe n'wini u analyze vutomi ivi u dyondza yini that is why decision ya munhu un'wanyana ku va kumbe advice ya munhu un'wanyana especially eka ti-relationship kumbe ka vukati ya munhu un'wanyana a yi nge pfuki yi ku tirhelini hambiloko yo tirha yi ta tirha swa xinkarhana that is why swi lavaka we n'wini u tivaka situation ya leswi nga le ku endlekeni evuton'wini bya wena hi wehe u nga ta tiva ku ni ni yi solva njhani mundzuku ti-counseling u nga u ya tshama ka counseling va mi counsela hi ta vukati it's fine va ta mi counsela ku va ni va mi comforta but situation ya leswi endlekaka emindyangwini wa n'wina loko va ku nga ri na munhu a yi tivi hi munhu a va ngheni na n'wina ekamureni ku ri loko se ku fika nkarhi wa ku ku ku ku ku ku va na nkondzo ya ya le ya le kamereni so hina hi nga mi khansela ntsena ku va ni mi kota ku va ni mi aligna laya na laya but the main cause ya leswi mi mi ta vulavula leswi mi swi twisisaka hi miehleketo ya n'wehe na lweyi nkarhi un'wanyana kuma ku mavulavula loko mi vulavula a mi twani ku na lweyi loko mi vulavula kuma ku i vulavulela henhla wa bonga but ku na swilo swa ku a swi vulavuleki na hi marito loko u lava ku swi explain u ta kuma ku a swi explaineki mo tikuma nje mi nga hlangani nje mi nga ri na that electricity nje and loko wa langutisa swi laveka we n'wini u ri u yingisela the inner person and your instincts and your feelings ku ti ri yini and ti-feelings ta wena u ya u ya tilinka na rirhandzu ku rirhandzu leri ra ha ri kona u ya u ya tilinka na understanding ya wena ku kahlekahle i yini leswi u swi lavaka evuton'wini